Jekk kemm-il darba qiegħed f'relazzjoni u din ir-relazzjoni qiegħda tieħu l-verżjoni serja, huwa l-mument li titkellem b'mod onest u matur flimkien mal-parti l-oħra tal-koppja dwar il-finanzi. Jekk kemm-il darba tgħix bħala koppja jew inkella inti miżżewweġ, il-diskors matur dwar l-aspett finanzjarju tal-ħajja huwa bżonnjuż. Importanti li l-żewġ partijiet tal-koppja jisimgħu 'l xulxin però fuq kollox għandhom jaċċettaw l-opinjoni ta' xulxin fejn tidħol l-aspett finanzjarju tal-ħajja. Fil-fatt, illejla, għadha kemm tingħaqad miegħi Dottor Veronica Ann Spiteri, l-avukat tagħna, ħa nitkellmu ftit dwar il-koppji, relazzjonijiet vis-à-vis il-finanzi. Ħa nibdew b'koppja mhux miżżewġa, jekk koppja tgħix flimkien, x'irid isir biex tkun kopert bil-liġi? Naħseb jiena l-iktar ħaġa importanti huwa illi hemm differenza kif qed tgħid bejn koppja miżżewġa u koppja li sempliċement qed jgħixu flimkien. Meta tkun miżżewweġ hemm ċertu drittijiet legali li ħa japplikaw. U billi ħa tgħix sempliċement ħa tgħix ma' persuna dawk id-drittijiet mhux ħa japplikaw. Ġifieri importanti illi jekk inti trid ċerti drittijiet u qed tgħix ma' persuna, importanti illi tmur għand nutar u tagħmel kuntratt biex inti tkun tista' tapplika l-liġi tal-koabitazzjoni. Jekk inti tiżżewweġ, bħala koppja mbagħad għandek żewġ opzjonijiet kif ta' kif tgħix il-ħajja finanzjarja tiegħek, hux hekk? Proprja proprja hemm tlieta imma l-iktar popolari huma tnejn, jiġifieri l-komunità tal-akkwisti u s-separazzjoni ta' beni. Is-separazzjoni ta' beni hija li litteralment l-assi jkunu separati, jiġifieri tar-raġel ikun separat, tal-mara tkun separata jew ta' koppja waħda tkun ikunu separati. U mbagħad hemm il-komunjoni tal-akkwisti, jiġifieri l-affarijiet ikunu tagħna t-tnejn. Naturalment l-istess ħaġa jekk trid li tapplika s-separazzjoni tal-beni, trid tmur għand nutar u trid tagħmel att qabel ma tiżżewweġ, tista' tagħmlu wara wkoll, ġifieri, biex din is-separazzjoni tal-beni tapplika. Jekk ma jsirx dan l-att, il-liġi mbagħad tiġi introdotta b'mod awtomatiku. Ekku, ekku.
Ġifieri b'mod awtomatiku hawn Malta, il-komunjoni tal-akkwisti tapplika. Jekk inti m'intix ħa tmur għand nutar, la qabel u laqqas wara, Awtomatikament il-komunjoni ta' l-akkwisti ħa tapplika. Jekk koppja qegħdin jgħixu flimkien mhux miżżewġin daħlu fil-ftehim tal-koabitazzjoni, hemmhekk b'mod awtomatiku d-dħul tat-tnejn li huma ħa jsir isu dħul wieħed. Jiddependi x'inkiteb fl-att tal-koabitazzjoni. Again, fl-att tal-koabitazzjoni ħa jkun partikolari għal kull koppja. Għax tagħżel inti. Għax tagħżel inti x'tikteb fl-att. Tagħżel inti x'tikteb fl-att. Għax litteralment il-ftehim ħa tagħmlu inti u l-parti l-oħra tal-koppja u l-itnej li intom tkunu kuntenti bih. Taf x'ridt insaqsik, jekk kemm-il darba qiegħed f'relazzjoni, ir-relazzjoni spiċċat, anki jekk spiċċat b'mod amikevoli, kienet relazzjoni serja twila, għandi mmur nieħu parir legali x'inhu bid-dritt tiegħi? dejjem, għax id-drittijiet ħa jinbidlu skont is-sitwazzjoni, skont jekk hemm il-komunjoni, skont jekk hemm is-separazzjoni tal-beni, u anki jekk hemm is-separazzjoni tal-beni, xorta rridu mmorru medjazzjoni u rridu nisseparaw kif il-liġi titlob, irrispettivament minn kollox. Anki jekk qed nikkoabitaw, irridu naraw issa kif ħa nwaqqfu dik il-koabitazzjoni. Grazzi ħafna talli ġejt tiltaqa' miegħi, Avukat, nixtieqlek il-kumplament tas-serata t-tajba u niltaqgħu ma ndumux. Grazzi ħafna. Jekk kemm-il darba tgħix f'relazzjoni, importanti li d-djalogu matur fuq il-finanzi jseħħ. Importanti wkoll li ż-żewġ partijiet tal-koppja jifhmu l-opinjoni u x-xewqat ta' l-parti l-oħra, kemm fejn jidħol dħul finanzjarju kif ukoll fejn jidħlu spejjeż kif ukoll sistema ta' tfaddil. Jekk kemm-il darba l-koppja tifhem lil xulxin u tifhem ix-xewqat ta' kull naħa, dan ovvjament jevita konflitti li jkunu jistgħu jaslu fit-tul. Jiena ngħidilkom grazzi talli kontu miegħi llejla, ngħidu grazzi lil Gemma dot Gov dot MT talli wasslulna din ir-rokna.